Nizan dar sawm pakhat vel khan Bilkhawthlir kuh khua a kuhva ching tute duty chuan Bilkhawthlir daiah Ashok Leyland one one zero nine motor atangin Burma kuhva ro bag sawm sarih an man. Motor body hi siam danglamin tah chuan kuhva ro hi a lawngin dah a ni a, motor hi man a nih lai hian MZ zero one AS five five one four a vuah a ni. Motor hian number plate dang pali AS eleven DC nine five six five, AS eleven DC seven one one one, AS eleven DC nine five six five leh AS twenty six C two two nine eight te a lo phur tel bawk a ni. Motor hi hetianga thil sual tihna tur hrim hrim a, a body hi modify a nih hmel a, a driver hi motor chabi nen a tlan bo va ni. Motor leh a kuh va ro phurh chu Vairengte Police lam hriattir a ni a, an hnenah hian duty te hian an hlan nghal a ni.

Kolasib District Consumer Protection Council ni bawk Pu John LT Sanga chu khual lian niin Pu R Vanlal Ena, Judge, Judge, Fast Track Court Kolasib, President District Consumer Dispute Rejesal Commission Kolasib ni bawk chu khual zahawm a ni. Kolasib Bawrhsa Pu John LT Sanga chuan consumer kan niin a ang leh India khua leh tui kan niin a ang pawhin kan mawhphurhna leh kan dikna chanvo hriat chian chu kan tih tur a nih thu sawiin, Heng chanvo kan hriatna hian huaisenna min pek bakah thil dik lo taka thil titute hrem an nih phah theih tur thu a sawi. Khualian chuan consumers-te hian kan thil lei hi kan sum sen a hu ngei em tih te, a dik ngei em tih te leh kan lung a awi em tih te kan hriat a ngaih thu sawiin Consumer Rights Act hian thil leitu zawng zawng te a humhalh vek thu a sawi a, lungawi lohna nei te chu consumer code panna chang hre turin a chah a ni.

Judge Fast Track Court pawhin thu sawi bawkin, consumer te laka bumna thleng thei hrang hrang te tar langin, bum a kan awm loh nan consumer te min humhalhtu dan hrang hrang hriatchian a pawimawh thu a sawi a, harsatna tawk a nawm a nih chuan dan ang taka hmalak a nih theih nan thuneitute hnena thlenna chang hriat a pawimawh thu a sawi bawk. Doctor Silalmuan Kima President kawtku kaihhruaina hnuaia hun hmanah hian Kulai hming liana General Secretary Kawt Ku chuan Kawt Ku din chhoh dan leh World Consumer Rights Day an hman chhoh dan report tawi a pe a. Resource Person Pu Siva Lalruata, Assistant General Secretary Kawt Ku chuan Consumer Protection Act, two thousand nineteen, Legal Metrology Act, two thousand nine, leh Consumer. World Consumer Rights Day Sanghnih sawmhnih pali thim hmangin kalkhawmte zirtirna a pe a. Pu Lal Biakthanga Vice President kawtku chuan lawmthu sawiina hun a hmang a, khawtlang leh tlawmngai pawh hruaitute leh diet zirlaite he hunah hian an tel a ni. Mizoram Pumhmat Table Tennis Inelna, MTTA, a in a buatsaih Mizoram State Table Tennis Championship Sanghnih sawmhnih pathum atanga Hnilia Kolasib Tlangval Lalruatfela a champion. Lalruat fela son of David Lalchhandama Diakon chu Mizoram Pumhuap Table Tennis inelna Mizoram Table Tennis Association in a buatsaih Mizoram State Table Tennis Championship sang hnih sawmhnih pathum atanga hnihli Mizoram Table Tennis Hall Aizawl a neih a Men's Single ah a champion Lalruat fela hian hriat theih chinah Mizoram Pumhuap Age Group Level inelna ah pawh trophy lak thei ang chu a lakim vek tawh a ni.

Pu Lalduama nupui Pi Jezo Sangzuali chu nau nei turin November ni sawm pahnih sang hnih sawm paruk khan admit a ni a, darkar riat zet nau veina pek a nih hnuah naute a nei mai thei loh avangin zan dar kua velah tih tawp leh a ni a, a tuk ni sawm pathum sang thla sawm pakhat sang hnih sawm paruk zing dar ruk leh a chanveiah nau veina pek leh a ni a, nau veina pek a nih hnu darkar khat a pelh hnu lawka ICU a dah luh ngai khawpin a awm ta a, ICU a dah luh a nih hnu hian naute hi thisain a hring a, amah pawh hi tlai darli leh a chanveiah a thi zui leh ta a ni. PJ Zosangzuali hi a naupai lai thihna avanga lungawi lovin New Life Hospital in an enkawl danah hian medical negligence awm a a hriat avangin Mizoram State Consumer Dispute Regesal Commission ah complaint an theh lut ta a, Chengnuai Sawmkua pariat Singlisanga Zalisawmli New Life Hospital chu chawi turin a phut a. Hun rei tak case-i ngaihtuah a ni a, doctor hrang hrang te pawh witness atan ko an ni a, thuthlukna judgement siamin New Life Hospital chu medical negligence chungchangah thiam loh chantirin Chengnuai Sawmli pathum Singli Sangriat Zali Sawmriat chawi turin a ti ta a ni. Heng an pawisa chawi tur hi ni sawmkua chhungin State Commission-ah deposit pe turin hriattir a ni. Special Judge Prevention of Corruption Act, Doctor HTC la rinchhanah chuan Vawinkhlan CADC, CEM hlui, Buddha Lila Chakma late nupui, Sujata Chakma chu eiruk thubuai a thiam loh a chantir. Court judgement atanga a lan danin CADC sorkar chuan kum sanghnih sawm pahnih khan an sesawn haw sakna atan chengnuai zahnih sawmthum pahnih an hmu a, contractor a sak hna an thawhtir a, amaherawhchu a hnuah CEM Boda Lila Chakma chuan Sasonho sak hna hi a nupui Sujata Chakma power of attorney hmangin a thawh chhunzawm tir a ni a, thudawn a ni. Thubuai ngaihtuah anih lai hian Boda Lila Chakma hi a thih avangin thubuai hi tih tawp a ni a, Sujata Chakma erawh a pasal nena Chengnuai sawmthum pali Singli Sang Rukzanga sawmriat panga tih ching pen thubuaiah thiam loh chantirin zela dah nghal tura a chungthu rel a ni a, Hrem anih dan tur hi ni sawm pariat thla thum sang ni sawm hnih pali ah puan ani ang. Mizoram Board of School Education chuan thuchhuah siam in High School Leaving Certificate Examination kalpui mek ah Social Science exam nuan ani dawn lo tih an tar lang. MBSE chuan Social Science chhanna paper en dik dan tur chungchang ah zirlai Tute maiin an tawrh lohna tur leh hamthatna changbik an awm lohna turin Examination Committee-in hma a la dawn niin an sawi a. He thil duhawm lo tak avanga zirlaite, zirtirtute leh nu leh pate rilru chi aina leh hlauhthawnna lo thleng zawng zawng ah School Education Department leh MBSE chuan pawi an ti takzet niin an tarlang. Zpm Party chuan Republic veng Community Hall ah Executive Committee Meeting leh Political Affairs Committee Member thlanna hun an hmang. He hun hi President Zpm Party Pu Lalian Sawtan kaihruaiin Pu Silalrem Liana Chairman Mizoram KVI Board chuan hun ser a hmang a ni. He hunah hian zpm party kal zel dan tur leh thil dang pawimawh tak tak ngaihtuah a ni a, chung zingah chuan party hmasawn zelna atarna executive member ruat belh chungchang bakah zpm party constitution dan bu amendment chungchang te sawi ho a ni a, MP election lo awm tur atarna infuih tharna hun hman a ni bawk.

Khatih zawng ka chanchin thar a ni a, thlir tu te in za vain mang tha u le.